Firwat läit do Stréi? Dat ass kee Stréi, Madame, dat si Buppen.
Ech gesinn, meng Idee, fir Éisleker Pornoen ze produzéieren, ass vläicht nach iwwerdenkenswäert. Ech fannen, jiddereen huet Recht drop, soulaang et am legale Kader ass, déi Saache sexy ze fannen, déi e sexy fënnt. Dat kënne mengetweegen Grompere sinn oder Lëtzebuergesch Wierder, déi einfach och net esou schéi kléngen. An déi Wierder, déi schéi kléngen, déi kann een net onbedéngt beim Sex benotzen. Also ech fanne Ritschratsch ass e mega schéint Wuert. Obwuel, fir BDSM op Lëtzebuergesch ass dat cool. Oder wéini giff ee Pimpampel soen, weess de? Esou. Jo, ech weess net, dat vläicht ass dat eng speziell Sexstellung. De Pimpampel. Wéi léif! An da muss ee sou rudderen, dat ass da sou wéi beim Schmetterlingsschwimmen. Jo, iergendwéi sou eppes hat ech mer elo virgestallt. Ech weess net genau, wéi dat géif ausgesinn, mee et gëtt dat bestëmmt. Dat gesäit dann a wann een da Sex am Waasser huet, ass dat wéi Waasserballet. Weess dann, dann sinn ee kleng Schwan. Da kann een synchron schwammen. Jo. Puppen maachen. Iwwer Gromperen a gefligelt Déiere schwätzt elo de Joël. An dann?
Also am Fong schwätze mer iwwer Sproochen a Sprooch oder Schwätze beim Sex an ob dat ee beaflosst, wann een an der enger oder an der anerer Sprooch féckt.
Genau.
Dat hei ass méi wéi Sex. Mir schwätzen all zweet Woch iwwer en anert Thema zu Sexualitéit. Vu wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Joëlle, ech wollt dech froen, wéi vill verschidde Sproochen hues du scho beim Sex geschwat? Hues du dat nogezielt? Jo, an ech mengen et sinn der effektiv just zwou, Däitsch an Englesch. Seriö?
Jo. Okay.
An du?
Maja, ech als ehemoleg A-Schülerin hunn effektiv, jo dach, all d'Sproochen, déi ech an der Schoul geléiert hunn, plus Lëtzebuergesch, schonn kënne versichen ze maachen. Wou ech awer dozou muss soen, Als ech deemools, wou ech an der Sproochschoul war, op Deuxième oder Première, do war mäi Spuenesch mega schlecht an ech hat awer e zimlech interessanten Sex mat engem Spuenier. An ech hunn deen eescht d'Hallschent vun der Zäit verstanen. Ech hunn dann ëmmer nogefrot an hie sot, Nee, komm, komm, komm elo weider, Sex, et war guer net esou wichteg. Jo. Also dat ass nämlech eng vun deene Froen, op déi ech wollt agoen haut. Ass dat net dann komplett stéierend, wann een déi aner Persoun net sou gutt versteet, aus wat fir engem Grond och ëmmer. Also dat ka si well een d'Sprooch net gutt kann oder dat ka si well déi Persoun an enger Sprooch en Dialekt schwätzt, deen ee vläicht net esou gutt versteet oder ee ganz komeschen Accent huet. Ech hat mat enger anerer Persoun e Virgespréich zu dësem Podcast an et war interessant, well déi mer erzielt huet, datt se eng Frëndin huet, déi Prostituéiert ass an der Türkei. an huet erzielt vum Client an der an der Prostituéierter, wéi déi dunn awer matenee kommunizéiert hunn an hat sot, also ob elo am Prostitutiounskontext oder soss am Privatliewen am Allgemengen, datt ee jo mam Kierper kommunizéiert an datt et duerfir eigentlech ëmmer egal ass, wéi eng Sprooch geschwat gëtt. An ech muss soen, datt ech dat just bedingt fir richteg halen. Wéi ass dat bei dir? Ma ech fannen, du hues genau Recht, well ech mengen, dat Also ech fanne souwisou, datt et wichteg ass ze kommunizéieren, virun, wärend an nom Sex. An ech fanne wann ee sech net ganz gutt versteet, aus wat fir Grënn och ëmmer, dann hënnert dat awer e bëssen drun. An dat kann och einfach geféierlech sinn fir ee selwer oder einfach onangeneem Situatiounen rausruffen. Ech wollt awer, iert mer iwwer déi e bësse méi seriö Saache schwätzen, well s de elo gesot hues, du häss schonn a sou ville Sprooche Sex gehat, gëtt et dann eng Sprooch, déi dech besonnesch untörnt?
Also obwuel dat lo net immens glafwierdeg geklongen huet mat deem Spueneschen, ech fannen dat awer nach emmer sexy. Also et war jo och net deen eenzege spuenesche Mënsch mat deem ech jee ze dinn hat. Ech fannen jo Spuenesch gëtt do och iergendwéi, also Spuenesch wann et interessant a Latäinamerika geschwat gëtt. Dat huet einfach fir mech schonn e gewëssen Sexappeal. Dat ass extrem klischeehaft, mee ech hunn och express Spuenesch gewielt an net Italieenesch. Also dat heescht elo net, datt een ni mat engem italieenesche Mënsch kéint schlofen, mee ech hunn dat awer schonn, schonn zimmlech, zimmlech interessant fonnt, muss ech soen. Jo. Wat ass däi Liebling? Éisträichesch fannen ech och sexy. Wéi ass et mat Éisterräichesch, Joelle? Also do muss ech soen, do kommen ech dann direkt bei meng, bei mäin nächste Punkt, nämlech de Punkt vun den Dialekter. Ech hat dat scho e bëssen ugeschwat. Also esou wann een un Éisträichesch denkt, esou als Lëtzebuerger, an et huet een net an Éisträich gelieft, dann kléngt dat alles e bëssen d'selwecht. Mee et ginn do immens, immens vill verschidden Dialekter, déi sech ënnerteneen och iwwerhaapt net eeneg sinn a wou d'Leit ganz

Partnerin, déi aus der Steiermark war an da sou geschwat huet. An am Ufank huet ech geduecht sou, Hm, dat ass e bësse komesch. Mee et gewinnt een sech dann awer drun. An och wann dat e bësse méi eng defteg Sprooch ass, kann een awer ganz liebevoll mateneen kommunizéieren. Ech mengen, et ass mat de Sprooch e bësse wéi mat den Nimm. Wann s de bis eng Kéier eng Persoun kannt hues, déi's de guer net leide konns an déi huet e bestëmmtenen Numm, dann deet et der ëmmer, wann en neit Kand gebuer gëtt an dat Kand heescht da sou wéi déi Persoun, deet der dat mega leed, well s de da fënns, dass do sou en Aarschloch-Umhang un deem Kand hänkt bis un d'Enn vu sengem Liewen. Ech menge mat der Sprooch ass et och e bësse sou, wann ee Mënsche kennegeléiert huet, zu deenen een eng positiv Connectioun huet, da kann, wann dat Klangbild erëmkënnt, dann triggert dat jo u sech extrem positiv. Hues de da Sproochen, déi nëmmen negativ triggere kënnen?
Nee, dat mengen ech net. Ech wollte nach zu dem, was de positiv soos, ja. Apps so, aber, also fir mech ass dat net nëmmen d'Sprooch o sech, méi och wéi Leit schwätzen zum Beispill. An et gi Leit, déi eng ganz eegen Sproochmelodie hunn oder eng ganz eegen Äert a Weis fir sech auszedrécken op der enger oder aner Sprooch. An äh, jo, wann een dann enker sech an ee verkuckt huet oder mat enger Persoun äh, Sex hat, Da kann et sinn, datt een op eemol virun enger Persoun steet, déi sech änlech ausdréckt, an denkt esou, Tjö, du erënners mech grad genau un déi an ech fannen dech elo super sympathesch an am Fong huet dat guer näischt mat dir ze dinn. Absolut, jo. Also et gëtt keng Sprooch, déi s de esou richteg ale fënns. Nee, ech mengen net. Also es gif Sprooche ginn, déi ech zwar kann, wou ech awer eischter Problemer hätt mech ze auszedrécken, wéi zum Beispill mhm. Franséisch. Okay, dat ass och déi eenzeg, mee bon. ähm, wéi zum Beispiel Franséisch an do hätt ech da wahrscheinlech bëssen Angscht fir drun fir D'Wierder net ze fannen oder net ze wëssen, wat ech elo wéi misst soen. Mee ech mengen awer, datt et, also wann een eng gewëss Basis vun der Kommunikatioun huet, an déi ka jo och mat Kierpersprooch ze dinn hunn a mat einfach Saachen nofroen, dann ass et awer am Endeffekt warscheinlech egal. Also du hues jo elo gezielt vun denger spunnescher Bekanntschaft, wou s de am Fong net wierklech vill soe konns oder dech net gutt ausdrécke konns an et ass awer iergendwéi gaangen. Hues du do aner Erfahrunge gemeet? Also eng vun deene ganz wéinege Saachen, déi effektiv net ginn, ass Schweebesch. Obwuel dat och ëmmer eng domm Behaaptung ass. Ech fannen dat einfach net sexy. Et ass awer elo net, wann eng Persoun, déi mech um sapio-sexuellen Niveau extrem untörnt, ech elo géif soen, ah, ech kann awer elo leider net mat der schlofen, well du schwätzt deen Dialekt oder sou. Ech muss soen, Schweebesch fannen ech zum Beispill net esou schlëmm. Ech weess, datt ech e puer Leit ganz sexy fonnt hunn, déi Schweebesch geschwat hunn, déi och zimlech e stäerke schweebeschen Akzent haten. Ech hat och mat enger Persoun eppes, déi dat e bësse gemeet huet, net immens vill, déi dozou nach e Sprochfeeler hat, also déi huet e bësse gelispelt. An am Ufank hunn ech geduecht esou, Ass dat net bëssen komesch? Ass dat net bëssen, tönt dech dat net bëssen of esou, wann déi Persoun net propper schwätze kann? An am Fong ass dat jo wierklech een, also scho bal een diskriminéierende Gedanke fir ze soen, ech wëll elo mat där Persoun näischt ufänken oder ech fannen déi komesch, well si net esou schwätzt, wéi ech dat standardméisseg géif erwaarden, wéi ech et aus dem Fernseh kennen. An. Dat huet mer och no, no e puer Minutten, nee, dat net, et huet mer och no enger gewësser Zäit guer näischt méi ausgemeet oder et ass mer guer net méi opgefall, dat déi Persoun e Sproochfeeler hat. Also do mengen ech, quitte dat natierlech jiddweree seng, seng Virléiften huet an et ginn emol och akustesch Virléiften oder sproochlech Virléiften, mee ech mengen do kann een awer, wann een eng Persoun wierklech sympathesch fënnt, där de benefit of the doubt ginn an dat einfach ausprobéieren. Wat virun allem wichteg ass, an do sinn ech elo och nach drop gestouss, dat ass, mir ass virun allem wichteg, wann ech mat Leit interagéieren, einfach ze wëssen, datt dat wat se soen, egal a wéi enger Sprooch se et soen, datt se dat esou soen, ech fannen dat kléngt zwar op Lëtzebuergesch nach ëmmer komesch, mee wéi hinnen de Schniewel gewuess ass. Ech wëll, datt d'Leit mir klipp a kloer. Saache kommunizéieren, also sief et wat se gär hunn beim Sex, mee och einfach, dass ech weess, hei déi Persoun verstellt sech u sech net. An do ass et effektiv dann egal, a wéi enger Sprooch et kënnt. An ech hu lo nach beim Wuert Sproochfeeler eigentlech dru geduecht, et ass scho, well mer eebe suggéréieren, dass dat eppes Problematesches ass, do komme mer an den Débat vun, ass eng Behënnerung eng Behënnerung? eran. An. Wat jo wichteg ass, dat ass, datt ee sech iergendwéi versteet an datt och, wéi s du sees, an dat hunn ech oft gemierkt, sou déi, dat sech dru gewinnen, wat eppes immens sympathesch maache ka, wat um Ufank vläit wéi e Mangel eriwwerkënnt, wat dann awer eigentlech extrem positiv gëtt. An do kommen ech dann elo och nach op dee Punkt, Du kanns jo souguer zwou verschidde Sprooche schwätzen oder déiselwecht an du hues awer keng gemeinsam Sprooch. Dat heescht, dat ass ganz interessant, wéi de, wann s de zu zwee bass, also elo mol, ech fänken elo mol bei der scho komplizéierter, mee nach net esou komplizéierter Situatioun u, wéi wa bemol nach méi Leit involvéiert sinn. Jo, do musst Dir och dann nach eng Kéier däi Jargon matenee fannen. Sou, hues du et do schonn erlieft, dass de dann zwou Sprooche matenee geschwat hues oder dass deen een, also dass deen ee vun dir Wierder kenne geléiert huet an ëmgedréint? Jo, dat schonn.
Also natierlech, wann een als Lëtzebuerger länger Zäit am Ausland lieft, dann ass dat ëmmer Thema, datt een net Éisträicher, Éisträicherin ass. An dat war bei mir eben och de Fall. A verschidde Leit hunn da scho wollten ee Saz léieren oder hunn da gefrot, jo, wéi seet een dann Ich liebe dich op Lëtzebuergesch? An dann hunn ech ëmmer misse soen, Pardon, mä dat Verb lieben, dat gëtt et an eiser schéiner Sprooch net. ähm, mee dann huet een eben gesot, ech hunn dech gär. Dat ass och dann ganz süß, wann d'Leit probéieren, dat äh, auszuschwätzen. An ech fannen awer, also ech hunn och schon mat Leit, wou ech dann, wou man dann komescherweis, obwuel mer ähm, eng aner gemeinsam Sprooch hätte, wou déi Person am Fong méi no wär, dat mer bemol ugefaangen hunn, Englesch mateneen ze schwätzen. Also heiansdo huet ee jo einfach so, ech weess net, iergende komesche Fuerz am Kapp an dann entwéckelt dat sech esou, datt een dann gewësse Saachen iergendwéi jo op Englesch seet, well vläicht och dann iergend eng, eng Distanz do ass oder well et méi sexy kléngt oder well een aner, well ee Saachen anescht ausdrécke kann. Dat fannen ech am Fong ganz flott un, wann een do esou méisproocheg ass, datt ee kann verschidden Sproochen dann och benotze fir gewëss Saachen ze soen. Wéi vill Net-Schwätzen häls du fir wäertvoll? Also fënns du et wichteg, dass bei all sexuellem Akt, ech soe lo mol, dee méi wéi 15, 20 Minutten dauert, wéi wichteg ass et do, dass geschwat gëtt? Ech menge mer sinn eis total eens hei am, mir zwee, mee och déi ganz Mënschen, déi hei de Podcast matmaachen, dass Kommunikatioun wichteg ass. Mee jo, a Kommunikatioun a Sprooch si jo nach eng Kéier zwou verschidde Saachen. Dat stëmmt.
Mee wéi schéi kann et och heiansdo sinn, net ze schwätzen, egal a wéi enger Sprooch?
Et kann heiansdo super schéi sinn, net ze schwätzen. Mee dat huet vill mat Vertrauen a vill mat sech kennen ze dinn. An ech fannen et trotzdeem awer ëmmer wichteg, fir nozefroen. ob dat där Persoun grad gutt deet, ob dat grad ok ass, ob et där Persoun grad nach gutt geet, ob se net ze vill iwwerfuerdert ass vun deem, wat grad geschitt. Also dat huet och deelweis mat sexuelle Praktiken ze dinn, wou een einfach wëll sécher goen, ass dat do elo wierklech ok, ass dat do elo gutt fir dech. Heiansdo ass dat jo vun de Geräischer hier net ëmmer esou ze ënnerscheeden, ob dat elo e Stöhnen ass, well et der Persoun gutt geet, oder e Stöhnen, well een där Persoun grad iergendwéi wéi gedoen huet oder esou. Vun dohier fannen ech et scho flott, fir net vill mussen ze schwätzen, mee ech fannen et awer och gutt, fir ze wëssen, okay, et ass wierklech ok, fir nozefroen, an et ass och ok, wann déi aner Persoun iergendwéi esou ëmhmm mécht, fir dann ze froen, War dat do e Jo oder war dat en Nee? Well ech géif dat elo gär wëssen, an ech Mä elo net weider, ier s de mer dat net sees. An quitte dat dat heiansdo e bësse nervt dann och, fir wann eng Persoun ëmmer esou esou Saachen nofreet, fannen ech et awer ganz wichteg, fir do einfach sécher ze goen, datt datt Konsens herrscht an datt eng Persoun net sech sech net wuel fillt bei deem, wat wat grad geschitt. Mee ech fanne schonn, datt Stëllt och schéi ka sinn an et. kommunizéiert een jo och anescht an et kann ee jo och just non-verbal kommunizéieren. Also et kann een sech jo zum Beispill och Zeechen ausmaachen, déi heeschen nee oder jo oder ech brauch eng Paus, wou een einfach eng Hand dréckt oder op iergendeppes weist oder iergendeppes erofwerft. Äh, das vielleicht net so also soll den vielleicht net so komplizéiert Sachen aus aber die verhält den schon so gut ah, ja, nee.
aus hm, dat hecht vun hannen
Me ich ha doch schon Situationen äh, wo, wo Leiit man du no gesot hun Ech kon du nämlich schwätzen.

Jo awer schwätze muss virdrun. Ja.
Kinns du der dat virstellen? Ech hätt mer dat onmoosseg gär virgestallt. Ech hat déi Situatioun zu Ramallah, ähm, well do eben d'Situatioun effektiv war, datt, äh, vill Leit eben arabesch geschwat hunn an déi Persoun, déi ech mega spannend fonnt hunn an déi apparently och, schonn interesséiert war, dass Dir effektiv keen Englesch konnt an dat ass dunn esou am, wéi seet een dat, am Niwwel vun der Nuecht dunn iergendwann ëmmer ënnergaangen. An ech hat dat awer eigentlech zimmlech spannend fonnt. Dunn hunn ech dru geduecht, datt ech eigentlech virun zéng Joer Arabesch op der Uni studéiere wollt, hunn ech geduecht, Hä, dat hätt der elo gehollef, ne, bei denger Rees. Mee also ech géif et eigentlech gär eng Kéier probéieren. De Problem ass natierlech, wéini ass de Punkt do, wou et einfach net weider ka goen, wou wierklech, wat ass dat Schlëmmst, wat geschéie kann dee Moment? Ja. Ech wollt nach eng Kéier op, bah, dat huet souwisou domadder ze dinn, op Verstännegungsproblemer äh, zréckzekommen. Mhm. Well et déi jo och gëtt, wann een net also den, den, den extrem Fall, dat een wirklich net eng Sprooch huet, déi gemeinsam schwätze kann, dat ass den ee Fall. Mit den andere Fall ass zum Beispiel, wie ich gesot hun, dat die Person einfach net méi schwätze kann, well se mhm. überfuerdert ass. Ja. Oder awer so ganz banal Sachen wie dat den en drëchene Mund huet an dann nemmi so ähm, ja. so wirklich so schwätze kann wat meng ich oft geschieht also schießt nicht genau ähm, wer du beim Sex oft de Problem hast der den dann irgendwann eine super drechne Mund hört me äh, stay hydrated Kids so ja. just ähm, das e gute Slogan vun den neue Stickeren ja
Well ech hat schon so so Situationen dat äh, Leit mir super sexy eppes an d'Ouer flüstere wollten an ech da so gesot hunn, äh, pardon, ech mech hunn schon net verstan. An dann, äh, ja, dann ass dat so, ja, féck mech, äh, dann irgendwie net méi so spannend, wann een dann sech dräimol huet misse räusperen an ech muss kuerz eng Schlupp Waasser huelen. Mee, ähm. Also Spaß ja. beiseite, äh, huelt roueg eng Schlupp Waasser, ech mengen das, ja. das méi wichteg wéi dann een dann super sexy kléngt. An obwuel dat lo bei spontane Geschichte net ëmmer geet, äh, denken ech, dass et sech ubitt ähm, effektiv so Mini-Zeechen ofzemaachen, also dass een iergendwéi an engem bësse méi international zesummefaassende Kontext einfach esou Signaler eebe gëtt. Also do si mer jo och erëm um Punkt vu wéi soen ech Jo a wéi soen ech Nee an datt een op d'mannst, also datt ee wierklech den Nee virun allem gekläert huet esou mat, wéi soll ech dat soen, d'Leit kennen dat jo oft aus der BDSM-Zeen, well dat do nach eng ganz aner Relevanz huet. An ech fannen eigentlech, dat hunn ech schonn fréi geduecht, datt Leit, déi am BDSM-Kontext gutt a fair ënnerwee sinn, de Reegele follegen, eigentlech extrem ville Koppelen oder och Leit, déi dat einfach gär, also Leit, déi einfach gär Sex hunn, eppes immens virausser hunn, well se Saache mussen, Standardsaache mussen einfach klären, well se soss hir Praktik net kënne maachen. An ech fannen, dass dat eigentlech iwwerall esou sollt sinn. Jo, also et gëtt jo déi ganz gängeg Praxis vum sougenannte Safe Word, also datt ee sech ee Wuert eraussicht, zum Beispill Rhabarberkuch oder. Armageddon oder sou. Jo.
Äh, Iergendeppes, wat am normale Sproochgebrauch während dem Sex normalerweis net virkënnt, wou déi aner Persoun dann direkt mierkt, ah, dat ass eist Safe Word an dofir han Jean-Claude ech lo. Juncker!
Zum Beispill, jo. Dann hält e vläicht souwisou vun engem, Hält alles op. äh, vum selwen op. Mee dat ass einfach en, Oder en du kriss décko Tool, Ischias. Ja. äh, fir och fir äh, Vanilla-Sex, also net BDSM-Sex, Fir einfach ze wëssen, ok, ech maache lo mol kuerz Stopp an da kommunizéiere mer an da kënne mer eventuell weidermaachen. Mhm. Et gëtt och zum Beispill äh, den, den System vun der rouder Lued, also dat Dir seet rout, orange a gréng. Mhm. Gréng heescht, dass gutt, mä virun. Ja. Orange heescht Paus an rout heescht Stopp. Do soen, wollt ech och nach grad awer nach eng Kéier kuerz unhänken, dat ass elo ganz wichtig fir déi Nolauschterer, déi denken, wat sinn dat do fir Päifekäpp, well se net iwwer Begrëffer schwätzen. Mir weisen hei ganz frëndlech doropper hin, dass et schonn an der éischter Staffel e ganze Koup Emissioune gouf, déi sech also souwuel mat Wierder am sexuelle Kontext beschäftegt hu mat Kommunikatioun, mat Wierder fir Genitalien. An dofir hu mir eis elo e bësse méi op d'Sprooch. Fokusséiert, also den Joël huet do bei mir e Signal ausgeléist, andeem e vu rout geschwat huet, wou ech geduecht hunn, Stop in the name of love, mir mussen de Leit elo nach soen, wou se aner Saache lauschteren kënnen. Jo, also wann Der elo wëllt wëssen, wisou een zum Beispill Persoun mat enger Vulva seet an net mat enger Vagina seet, dann kënnt Der déi deementspriechend Episod lauschteren, do gitt Der ganz frëndlech opgekläert, iwwert déi verschidde Begrëffer, déi et gëtt fir Genitalien an awer och fir matenee schlofen, Sex hunn, buppen, fécken, all déi Begrëffer. Genau.
Hues de do iergendeng Preferenz?
Oh, ech mengen, Sex hunn a fécken fannen ech normalerweis gutt. Ech hunn immens misse laachen an der Preparatioun heizou. Hunn ech, ech hunn et nach genau am Kapp, ech war mengen ech 7 oder esou an ech stoung bei menger Mamm an hu mat menger Mamm geschwat an du sot ech sou, jo wéi een dat da giff soen, also wéi déi Erwuessen dat da géife soen an si sot ebe, Mamm mir schlofen. An ech weess nach, dass ech deemools wierklech geduecht hu, Säit, dat hu se warscheinlech am fofzéngte Joerhonnert gesot oder esou an d'Mamma ass mega oldschool. Bis ech iergendwann gemierkt hunn, dass dat jo deemools e ganz legitimen Term war eigentlech an ech fannen, dee passt och nach ëmmer, also esou Saxon eben och.
Dozou passend hunn ech awer nach eng Fro, déi e bësse mat Sprooch ze dinn huet an awer och e bësse mat Begrëffer. Hues du Begrëffer, déi s du aus anere Sproochen hëls, déi s de quasi der uneegens? Also souwuel, oder aus anere Kontexter, déi der, déi s de uneegens? Fir wärend dem Sex elo, mengs de, oder? Zum Beispill, oder fir Ja.
iwwer Masturbation ze schwätzen, oder esou. Ech fannen et immens hëllefräich, also mir huet et ëmmer gehollef, dass et e ganze Koup Terminologië ginn, déi sinn effektiv oft englesch, also op d'mannst an deem Background, deen ech hunn, oder och well d'Literatur doriwwer méi breet gefächert ass an, Wou et jo och drëm geet, datt déi aner dech verstinn. Also ech hunn beim Scrabbing, äh, beim Scrabbing, beim Scrabble hunn ech zum Beispill äh, Rimming, nee, wéi heescht dat da lo scho méi, wann een ähm, den Analagang leckt? Dat ass Rimming, jo. Ah, ass dat Rimming? Genau.
Maja, an ech, ech wosst jo, datt een dat maache kann, an dat ass jo och toll, wann ee esou Saache mécht, an dunn hunn ech dat beim Scrabble kennegeléiert, fir deem Kolleeg, deen dat geluecht huet, ze soen, Fucker! Dat däerfs net leeën, haha. Nee, an wann d'Damen engem weiderhëllefe fir Saachen ze soen, fannen ech dat eigentlech, fannen ech dat eigentlech ganz gutt. Es gi jo Leit, déi op Lëtzebuerg lieben soen, also am Lëtzebuergeschen, an hirem lëtzebuergesche Sproochgebrauch, well se dat Wuert gären hätten an et dat an eiser Sprooch leider net gëtt.
Ech, ech hunn eng Persoun kannt, also déi sech, déi, eng Fra, déi. Wichsen gesot huet fir masturbéieren. Ah dat kennen ech awer och, dat kennen ech derfir, jo. Jo, ech hunn dat
deemools kennegeléiert an ech hunn dat bëssen, ech weess net, mech huet dat deemools erstaunt an e bësse virun de Kapp gestouss. Ech war vläicht da bëssen, vläicht e bësse.
Kulturelle Aneignung. Jo, e bësse closed, closed minded fir wou ech, wou ech dat déi éischt Kéier héieren hunn. Jo mee Wichsen, dat mécht ee mat engem Schwanz. Jo mee, nee. Jo, dat. Wat ech mech elo nach gefrot hunn, mee dat fält schonn net méi ganz an de Kontext vun der Sprooch, dat ass d'Benennung vum eegene Genital u sech esou. Also ech mengen elo wierklech och, dass een de Saachen Nimm gëtt an, an esou weider. Sou Jean-Paul den Zweeten. Jo, oder Jean-Paul Sartre an Alice Schwarzer, oder.
Sin dat, sin dat Nimm vun denger Brëscht? ja.
Nee, mee, äh, mee ech mierke wéi empfindlech ech do sinn. Also och wann een esou dirty talk mer nee mécht oder sech esou schreift oder esou, datt ech heiansdo, datt et heiansdo ee Wuert ka ginn, dat duergeet, oh, a Schreiffeeler, dat geet wierklech. Iwwerhaapt net. Dat ass wierklech de Virdeel vum matenee schwätzen, datt do op d'mannst keng Schreiffeeler dra kënne sinn. Mee do hunn ech och gemierkt, datt dat da laang dauert, bis een, a wéi enger Sprooch een da lo wëll definéieren, wéi ee seng eege Genitalien nennt an esou weider. An ech weess, datt vill däitsch Mënsche mat deenen ech Sex hat, dat immens léif fonnt hunn, datt een op Lëtzebuergesch awer Flaus kéint soen. Ah jo.
Also virun allem nodeems ech hinnen erkläert hunn, dass dat kleines Wollknäuel heescht an dat huet op alle Fall fir, wéi soll een dat soen, Bespassung an orgasmatesch Zoustänn iergendwéi gesuergt.
Wat ech och nach spannend fonnt hunn, wou s de soos Schreiffeeler, also ech fannen dat, mengen ech, net méi esou schlëmm, ech mengen ech sinn do méi lacker ginn, mat der Zäit, wat wierklech elo korrekt ausgedréckte Sprooch ugeet. Mee wat ech interessant fannen an deem Kontext ass, sinn d'Emojis, déi jo ëmmer méi opkommen. Jo, dat ass jo nonverbal nach eng Kéier. Dat ass jo nonverbal, awer och iergendwéi Schrëftsprooch. An domat kann ee jo och immens vill ausdrécken. Also ech mengen déi üblech Aubergine an esou Waasserdrëpsen oder d'Piisch, Si jo sou d'Klassiker. Ech benotze guer keng Musek, zu menger Schan gestoen. Ech fannen dat och iergendwéi ultra nerveg an mee dat, ech fannen awer witzeg also dass een dat da souguer suggeréiere kann. Ech muss soen, also ech passe mech do oft zimlech un, sou wéi d'Leit, wat fir Zeechen d'Leit benotzen, ob se elo éischter sou traditionell Smileyë benotzen oder éischter Emojien. Ech sinn do ganz upassungsfäeg an ech fannen et awer, A gewësse Kontexter ganz spannend fir kënnen esou Emojien ze benotzen fir gewëss Zoustänn kënnen ze beschreiwen oder einfach ze kënnen ze beschreiwen, ok ech hu grad Loscht op dech, dofir schécken ech der elo eng Aubergine oder iergend een anert Uebst oder Geméis wat bësse méi phallusfërmeg ass. Fannen ech scho ganz witzeg, dat kann duerchaus spannend sinn an ass och eng Äert vu Sprooch. Mee et ass e Beifall. Also ech fannen, dass Sprooch immens vill hëllefe kann. Mateneen schwätzen kann ee sech, awer et ass och en extreemt Mier fir Mëssverständnesser. An also et kann zu enger Waff ginn, déi extreem verletzend ka sinn. Et kann awer och Brécke schloen tëschent de Leit. Ech denken, dass dat, wat een den Nolauschterer an Nolauschtererinnen vläit mat op de Wee ka ginn, dat ass, dass se der Illusioun net solle verfalen, dass eng gemeinsam Sprooch, also Also dass ee wann een sech op eng Sprooch gëeenegt huet, nach laang net heescht, dass ee sech wierklech wäert verstoen. Also dass ee mengen ech an engem gemeinsame Kenneléieren ni d'Schwätzen u sech oder d'Kommunikatioun u sech sollt ënnerschätzen. An duerfir ass e bësse sech Zäit huele scho ganz praktesch. Jo, also ech géif soen, och wann een déi selwecht Sprooch schwätzt, schwätzt een nach keng gemeinsam Sprooch. Genau, an ja. D'Konscht ass et eng gemeinsam Sprooch ze fannen, ob déi elo. verbal ass, ob déi elo Emojië sinn oder ob dat Zeeche sinn, dat ass da relativ egal, Haaptsaach et kritt ee matenee kommunizéiert. An ech fannen et och ëmmer gutt, fir Saachen nozefroen, wann een eppes net verstan huet, ass et besser nozefroen, och wann et dann net méi esou sexy ass wéi bei der éischte Kéier, wann een eppes an d'Ouer geflüstert kritt oder wann een einfach ee Begrëff benotzt huet, déi aner Persoun, déi een selwer net versteet, da muss een einfach nofroen. An ech fannen et och gutt ze froen, Wéi wëlls du, datt ech däin Penis, deng Vulva, deng Brëscht, däin Hënner nennen? A wann d'Äntwert dann ass, Jean-Pierre, dann ass et ebe sou.
Ech fannen, dat ass dee schéinste Schlussaz, deen ee benotze kann. Dann ass d'Mensch Zäit fir Äddi ze soen. De Jean-Pierre, d'Brünnhilde, de Joël an. Dann.
Soen Äddi.
Ciao. Ciao. Bis an zwou Wochen.
Eng gutt Fro. Gutt gefrot.
Wat ass de Boop Cycle? Jo, Brëscht hunn och en Zyklus. Dat heescht, si verännere sech no engem bestëmmtene Kreeslaf. Déi sougenannte Broschtempfindlechkeet, also datt d'Brécht zu engem bestëmmtene Moment vum Menstruatiounszyklus spanen oder wéi dinn, sinn heefeg Symptomer vum PMS, dem premenstruale Syndrom. Déi aner Verännerungen un de Brécht iwwer de Laf vun engem Mount ginn éischter selten diskutéiert, a kennen och vill Leit net, egal ob se menstruéieren oder net. Hei dowéinst en Iwwerbléck vun de Verännerungen bei engem 28 Deeg Zyklus. U wéi engem vun deenen Deeg déi spezifesch Verännerunge passéieren, hänkt vun der Längt an dem individuellen Zyklus vun all Persoun of. Et ginn 5 Phasen. Phas Nummer 1, Klompeg an holpreg. An den éischten Deeg vun der Reegelbluddung sinn d'Brëscht oft klompeg, well sech zu där Zäit d'Mëllechdrüse vergréisseren, fir sech op eng méiglech Schwangerschaft virzebereeden. Soubal de Kierper mierkt, dass een net schwanger ass, verännert sech déi Textur awer erëm relativ séier. Phas Nummer zwee, Mëll a kleng. Zum Enn vun der Reegelbluddung sinn d'Östrogen an d'Progesteron, dat sinn déi zwee Hormoner, déi fir de Menstruatiounszyklus zoustänneg sinn, op hirem niddregste Stand. Wärend där Zäit sinn d'Brëscht oft kleng a mëll. Et freet ee sech, Firwat ass mäi BH esou eidel? Dat ass normal. Phas Nummer 3, Erhuewen a monter. Wat den Eesprong méi no kënnt, ongeféier bei Dag Nummer 12, desto méi Östrogen ass am Kierper. Östrogen verbessert d'Elastizitéit vun der Haut a léisst d'Brëscht oft méi liefhaft a frou ausgesinn. Phas Nummer 4, Fest a voll. No dem Eesprong, also ongeféier Dag 15, ass d'Progesteron am héichsten. Wärend där Zäit sinn oft d'Brëscht am gréissten a vollsten. Et ass net ongewéinlech, dass d'Brëscht geschwollen an empfindlech sinn. Phas Nummer 5, Asymmetresch a schif, Wärend der Woch virun der Reegelbluddung ass den Östrogen am niddregsten. Dowéinst gesinn d'Brëscht oft asymmetresch a schif aus. Keng Angscht, si gläichen sech erëm aus, soubal den Östrogen zeréckkënnt. Hei en enke déi 5 Phasen am Iwwerbléck, Phas Nummer 1, klompeg an holpreg, Phas 2, kleng a mëll, Phas 3, erhuewen a monter, Phas 4, fest a voll, Phas 5, asymmetresch a schif. An zu gudder Lescht net vergiessen, egal ob är Taass iwwerleeft oder hallef voll ass, de Kierper verännert sech déi ganzen Zäit, wat normal a gesond ass.

Den Cesas gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.